Sushant Singh Rajput-a thu buai chhui mek chuan chanchin thar rawn nei zelin, Tun dinhmunah chuan SSR-a te hi an chana chau zawk dawn ta em ni aw? a tih theih. A tawpah eng thil nge thleng dawn tih erawh a la hriat loh thung a ni. Central Bureau of Investigation, CBI, chuan vawiin Khandria Chakraborty nu Sandhya Chakraborty leh a pa Indrajit Chakraborty te thu an zawt fiah ve ṭan ta a. Hei hi Susan Singh-a thu buai chhuina kal zel a, Ria nu leh pa te CBI-in thu an zawh fiah vawikhatna a ni. Ria nu leh pa hi Susan Singh-a pa KK Singh-an Patna Police Station-a FIR a theh luh tum khan nasa taka a fapa timang anga a sum ei sak a, A thihna a mawhphurtute zinga tel ve ni a a hriat thu a tarlang a, hei vang hian thu an zawt hria ve ta a ni. Ria leh a unaupa Soik Chakraborty te chu an i zawn a, a vawi ngah nan thu an zawt fiah a. Ria bik hi nili kal ta chhung khan belh khawmin darkar sawmthum panga chhung thu an zawt fiah tawh a ni. Chakraborty chhungkua bakah hian Sushant Singha assistant Niraj Singh, a flat mate Siddharth Pithani, a eirawngbawl-tu Keshav leh a manager hlui Shruti Modi te pawh thu an zawt hria bawk. CBI te hian Mumbai-ah ni sawm pathum chhung hun an hmang tawh a ni. CBI ten Mumbai-a hnuchhui hna an thawh rual hian sum lam panga buaina chungchang chhui tu bik Enforcement Directorate chuan ruihhlo chungchanga a hming rawn lang Goa-a hotel siamtu hausa tak Goraf Arya chu an hnihna atan thu an lo zawt fiah mek bawk. Goraf hi phone hmanga Riyadh-a inbiakna an hmuh chuh a, ruihtheih thil rawn pe thintu ber ni a lang kha a ni. Susan Singh-a manager hlui Shruti Modi chuan CBI-te hmaah Riyadh hian a pu sum financial account a khawih vek thin thu a sawi chhuak a, Shruti chu an ria leh Susanna-te ruihhlo tur pe thintu ber anga an puhna chu phain, A pu hi eng ruih theih thil mah a pek ngai loh thu leh a pu ina parcel thleng apiang lo dawng tu a ni a, a dawn apiang chu a pu hnenah a pe mai thin tih a sawi a ni. CBI hian nimin khan ria leh a nuta sawik te hi darkariat chhung zawhna chi hrang hrang an zawt a, Hnuchhuitute inkulhna, DRDO Guest House atanga an awmna Santa Cruz-a an ina luh an tum chu an in chheh velah thuthar thehdarhtu an lo tap lutuk avangin an lut thei lo va, an lirthei atanga chhuak loin Santa Cruz Police Station-ah an kal chhunzawm nghal a, Police-te puihna in an inah an lut ve ta hram a ni. Tu hnaia WhatsApp text hmanga Susan Singh leh a far nu Priyanka Singh te inbiakna an hmuh nia an sawi atangin SSR hian rilru lam natna a nei a, hei hi a chhungte pawhin an hriat pui ngei niin a lang. Susan hian rilru lam harsatna thuk tak, depression, leh thil eng emaw hlauhtlatna, anxiety, a nei tih tilang thei turin A thih hma ni ruk la awm, June ni riata a farnu Priyanka nena an inbiakna ah a nau hian hetiang natna nei te enkawlna damdawi Librium chu chawlh kar khat chhung ei tura tiin Nesitol chu nitina ei tura a tih bakah hlona in a rawn man apianga anxiety medicine Lonazep ei turin a ti a ni. NDTV-in an unau inbiakna an tar lanah Priyanka chuan a unaupa hi damdawi ei dan tur a hrilh a, thenkhat phei chu a kalna apianga keng turin a ti. Susan hian doctor-in an chawh a nih loh chuan tumain an lei tir duh a rin loh thu a sawi avangin a u chuan Mumbai-a doctor tha ber a biaksak tur thu hrilhin a biaksak a ni. Librium hi anxiety damdawi niin suangtuahna rama mi chen tir veng veng thei chi damdawi a ni a, zan mut theih loh ben vawn nei te bakah zu leh ruih theih thil an ngei avanga talbuai te an pe thin a ni. Nesito hi depression leh anxiety nei te an pek thin ni bawkin a tirah tlem te pehin an pe tam tial tial thin. Thawk lehkhata an ngei thut chuan a thing let thin a, taksa chawmawlh leh thinrim thut thut neiin mutthil an harsat bawk thin a ni. Susan Singh a pain FIR a theih a luah khan mi in rilru lama harsatna neih anga a fapa an sawi chungchanga harsatna a nei a hriat loh thu leh ria zawk hian an hriat lovin damdawi a lo pek thin thu a tarlang a. Tuna huatchhap chet an hmuh chu atanga a lan dan hi chuan a chhungte hian rilru lama harsatna a neih hi an hre ngei niin a lang thung a ni. Ria hian June ni riata a kalsan tak a bialpa hi Rilru lama harsatna a nei avanga thlasik hnah ro zu thin angin a chhuah a nih kha. Kumin January thla a, Ria, Sushant Singh, Awal Manager leh Private Manager te ho an inbiakna Audia Tape India Today in an tar lan atangin Sushant Singh hian sum lama harsatna tawkin a car man to Italy company siam Maserati hralh a duh thu a sawi hial. Forensic Examiner chuan he Odia mipa aw lo lang hi Susan Singh-a aw ngei a nih thu leh la tih danglam loh a nih thu a sawi a. An inbiaknaah hian sung a hloh zel loh nana hma an lak dan tur thleng a sawi langin Susan Singh hian a thil hmachhawn tawh a zawnga hmachhawn hau tak ber rilru lam natna a hmachhawn thu a sawi lang bawk. An titi ho vawi hnihnaah Susan Singh leh Ria bakah Ria pa leh SSR-a manager Shruti te an tel a, Kum sawmthum pali mi hian Mumbai atanga insawn chhuah a duh thu sawiin mi dang pawhin an thlawp thu an sawi. Aria chuan a pain an hmalam hun a ngaihtuah pui thu sawiin Goa lama kal hmasak phawt a that a rin thu a sawi hnuah Pawna lama hun engemaw chen awm an ruahman bawk tih a sawi. He audio tape ah tho hian Susan hian rilru lam chiang kuan lohna, bipolar disorder, a neih thu sawiin a rilru hah chhan hetiang hian a sawi, Pakhatnaah chuan lemchan hi ka chhunzawm theiin ka ring tawh lo a, pahnihnaah chuan eng eizawnna lam nge ka luhchilh tak ang? Tuilai rapin ka awm mek a ni, ngai ka awh leh theih hi ka ring tawh lo a ni, a ti. He an inbiaknaah hian Ria chuan Susana pawisa chu a pungawm thei turin bank-ah fixed deposit in dah vek ila, tichuan a neih sa hi a hmang zo lo mai ang. A debit card pakhat zawkah phei chuan cheng nuai sawm atanga cheng nuai sawm panga bak a awm tawh lo. A hriatpuina tel lovin him taka kan dah a ngai a ni, a ti. Tin, Susan hian film a chan zui theih tawh lo avangin a sum neih sa pei punna tur hi an zawng a, chhiah a chawi hnu a thlakhat a cheng nuai nga tal a lak luh theihna tur thil eng emaw an ngaihtuah a niin a lang bawk. An titi chhunzawm zel nah Susan hian a sum dinhmun tih zia awm nan a kar neih mek Maserati chu hralh a, Innova lei a duh thu a sawi a, Hmeichhe pakhat chuan bungraw tha tak tak tiral zawng a chet a ṭu loh thu sawiin a sum lak luh a pun theih nan theih tawp an chhuah tur thu a hrilh. I card kha min pel a, tichuan ṭu lova pawisa hman a awm lo mai ang, a ti zui bawk. Ria chuan in chhung khur sen soa an hman leh hnathawktu an rawite hlawh chu an sumsenna ber a nih thu sawiin thla khat emaw thla hnih emaw nghak phawt ila, Chumi hnuah a mirawih ti tlemin pawna ah kan kal ang, thutlukna kan siam ang tiin a tlip a ni. Heng an inpiakna hrang hrang te hi kumin January thla a mi kha niin a pho chhuaktu hi India Today an ni a, India Today hi Ria tan zawnga thu chhuah thin an ni tih a hma deuh khan kan tar lan tawh kha, chuvangin he audio tape hi a rin tlak kher lo mai thei bawk a ni. Susan Singh hian a thih hma lawk June ni kua khan e-commerce company pakhat Flipkart atanga hlawkna tel theih dan tur a ngaihtuah niin a thianpa Kushak Jhaveri chuan a sawi a, a buaipui turin Dipesh Sawan a hrilh bawk tih a sawi. Dipesh leh Kushak te hi Susan Singh a thih lai vel, a pindan a luh an tum lai vel khan an intext tih a hriat a, an hmalak dan an pu hrilh an tum nain an pu hian a chhang thei ta lo va, an ngaih a that loh thu thlengin an sawi lang a ni. India Today-in an tarlan dan bawkin Shruti Modi dan hre mi rawih mek Advocate Ashok Saraogi chuan SSR leh a chhukte inkar boruak hi a tha lo va, ruihhlo a khawih tih pawh an hria tih a sawi. Saraogi chuan nikum November thla khan Susana farnu pathum te chuan an unaupa hi hmuh tuma panin an rual a thlawk haw ve nghal turin an ti a, Mahse Susana ina an awm laiin an insual buai ta vak a, a farnu pathum te pawh hi hotel ah an insawn zui ta a ni. An insual buai avanga a rilruha chu November ni sawmhnih pakua sanghnih sawm pakua khan Hinduja Hospital ah enkawl a ni a, a pa KK Singh chuan hospital staff te hnenah a fapa biak a duh thu hrilh mahse Susan hian a chhungte nena an inhmuh avanga damdawiin a luh phah a nih thu sawiin A pa a piak chuan natna nasa zawk a thlen dawn a, chuvangin a be dawn lo tih a lo hrilh. A phone call pawh a la duh lo, a ti. Ashok Saraogi chuan Susan hian a thih hma zan khan a chenna inah party a buatsawi a, Mumbai a awm mek a far nu pawh a tel tiin Riya nena an intawn hma daih atangin ruihtheih thilah a lo buai tawh tiin a puh chhe hle bawk a ni. Thil maksak deuh rawn lang leh ta chu Susana in enkawltu Samuel Miranda thusawi hi a ni. Miranda hian CBI hnenah, In enkawltu leh Ria te chuan Susan hi a in chu a hrang tih an hrilh a, a chang chuan a pindan atanga a rawn tlan chhuakin an Pathian lim chu a kuh a, a mut pindanah a keng lut hial thin a ni, a ti. Miranda chuan Europe-a Ria leh a unaupate nena an zin an rawn haw hnuah hetiang hian a awm tan a, amah kha a chiang lo va, room-ah a tawm reng thin. Hei vang hian Shruti leh Ria te chuan Waterstone Club-a awm rih turin an ti a, mahse zia awm lam pan thei chuang lovin a tap leh vak vak thin. Waterstone-a a awm lai hian a farnu te chuan rawn hruai an tum a, a tirah a duh zet nain a hnuah a duh leh ta lo a ni, a ti a ni. A boral nia ambulance pahnih an koh chhan chu ambulance hmasa zawka ruang nawrna stretcher wheel chu a chhiat avangin police in an ko ta niin ambulance pahnihna driver Aksai chuan a sawi. India Today in tun hnaia an tanna ti tha thei zawnga thu an chhuah beh chhanin riadan hremi Satish Mane Shinde chu a tawng huaisawt hle Life insurance policy hmangin a thihna kal tlang hian sum tam tak a hui luh theih dawn tih hre reng siin, engtin nge mahni in tihlum angin an chhuah ang tiin insurance atanga sum beisei avanga a bialpa tihlum ang dawn dawna an chhuah, Ria a chhan. Ria in June niriata Susan Singh a chhuahsan chhan pawh SSR-a chhungten nasa taka an diriam avanga nih thu leh a ruang an hmuhlim a, inchhunga engkim buaipuitu pawh IPS OP Singh a nih thu a sawi. Susana pa te hian thu buai chin fel a nih hma ho a, ria an puhming chhiat vak avangin an lakah thu buai siam an tu mek tih a sawi bakah a u kal tlanga doctor-in ral atanga damdawi a chawh ngawt chu dan kalh a nih thu a sawi bawk. SSR-a nena flat khat luah dun Siddharth Pithani chuan CBI-te hnenah Sushant hi June ni kuaha a celebrity manager Disha Salian mak taka a thih hnuah khan a nun a nguai hle a, a pindna riak ve tura min tiin Disha thihna chungchang ka hriat ang ang hrilh turin min ngen thin a ni, a ti. Disha hi in chhawng atanga zuang thla niin police te chuan an sawi a. Pithani hian interview dangah Disha boral thu a hriat hlim hian Susan hi a thi dang nghe nghe tih a sawi. He thihna hi Susan Singha thubuai nen a inzawm a, an hriat avangin CBI te chuan an la chhui mai thei bawk. A tawp berah chuan, CBI te chuan thudik hailan a nih theih nan Ria leh Susan-a farnu Mitu Singh te chu a rualin hmun khatah thu zawh fiah an tu mek